kollhom bħal ħobs. Il-papa ta' Konċetta kien jaħdem is-sena ta' Mastru Daxxa. Kien Mastru Daxxa prim għaliex kellu ftit esperjenza mhux ħażin. Minn meta kien għadu żgħir ħafna, kien imur ma' missieru sabiex jitgħallem il-prattika ta' dik is-sengħa li ftit ftit qiegħda tinqata' minħabba li llum il-ġurnata ħafna mill-materjal qiegħed jiġi magħmul fil-fabbriki u mpurtat minn barra. Madanakollu, il-Papa ma kienx jaqta' qalbu għaliex kien jaf li l-kwalità li kien qiegħed joffri hu kien tajjeb ħafna. ferm aħjar mill-materjal iffabbrikat. Sabiex dejjem ikun kreattiv u jipprova jtejjeb ix-xogħol tiegħu, il-papà kien jieħu gost li kull nhar ta' Ħadd imur sal-fira tal-antikwarjat sabiex hemm jara jilmaħx oġġetti li jispirawh jew li jista' jakkwista bi ftit flus u jimmodernizza. Bħal ngħidu aħna xi gradenza antika li ma kinitx f'kundizzjoni mill-aqwa, jew xi tavulina li rat ħafna ma' wiċċha. Dawn il-papà kien jikollhom bħal ħobs għaliex kellu jdih tad-deb u kien kapaċi minn biċċa mara antika jibdilha f'amara mill-isbaħ adattata għaż-żminijiet tal-lum. Dakinhar, il-papà rid imur il-fira bħas-soltu u l-mamà xtaqet ukoll tmur miegħu. Naturalment, ma kinux se jħallu lil Konċetta warajhom u ftehmu li jmorru flimkien. Biss qabel telqu, il-papa qalilhom biex iħalluh josserva bil-kwiet mingħajr ma jindaħlulu għaliex ma tantx kienu jifmu f'xogħlu. Kemm il-mamà u kemm Konċetta aċċettaw din il-kundizzjoni u telqu bil-kwiet. Malli waslu fil-post, Il-fiera kienet mimlija nies u anki bankarelli mimlija affarijiet ta' kull xorta. Il-Papa kien jinsab fis-sema sema u flimkien qagħdu jduru l-oġġetti tal-antikwarjat li kien hemm. L-ewwel ma lemaħ kien il-post fejn kien hemm mal-wirja imwejjed ta' kull daqs. Bir-reqqa kollha, il-Papa beda jifli kull mejda sabiex jara kif jista' jirranġa u jibdilha. Sadanittant, il-mamà u Konċetta bdew iduru l-bankarelli l-oħra. U maraw wieħed li jbih il-vażuni u l-istatwi. U l-mamà li kienet tiġġennen fuq l-affarijiet tat-tiżjin għad-dar, marret tarhom minnu fih. Baqgħu għaddejjin hekk għal nofs ta' nhar sħiħ. Min jara ħaġa, u min jara oħra. Il-Papa rnexxielu jakkwista gradenza bil-mirja u għabbiha fuq il-karozza, filwaqt li l-mamà xtrat żewġ vażuni u statwa ta' ajkla magħmula mill-bronż. Malli waslu d-dar u ħattew l-affarijiet kollha mill-karozza, il-Papa staqsa lil mamà kemm kienet nefqet. Malli sema l-ammont ta' flus li ħarġet, beda jrott is-slaleb u qalilha li ma terġax tkun li jerġa' joħodha miegħu sal-fiera. Għaliex veru li l-papà kien iħobb l-oġġetti antiki, iżda l-mamà mhux b'inqas u anki hi dawn l-affarijiet kienet tikolhom bħal ħobż. Tifsira Din l-espressjoni nużawha għal xi ħadd li jidħol għal xi sfida bruħu b'ġismu mingħajr ma jaqta' qalbu, tant li sfida ta' dan it-tip